Naama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi. Orutindo n'ekigambo ky'Orunyankore kwonka ky'obwengye eky'enguuto. Orutindo nikimanyisa ngu hariho ebitarikukwatana reero bikwatane hagire ekyarabaho kuza obuseeri n'obuseeri. Eki naakora naakikorera aba. Naakikorera abantu ba ba mugore kwambuka bakaza Kinoni. Naakikorera aba Kinoni kwambuka bakaza mugore na mukanzu nangwa bakaza na kazo omwe. Ahabw'okuba aha hati niho waaza kuba haihi na kazo na kijuma kukira kukira kukira rwetamu endiijo en- o- o- kucwekanisa ahandi ti rwetamu. Nanye ndakusiima ekyo Nkusi yaagamba. Reka tugume eka na Rwampanga.

Twareka aha murimo. Nambwenu omu byafaayo bya bya bya cell ya Wataho, nyowe Ow'eishe-emwe Rwampanga mpandiikye orukiiko rwa cells ibiri orwashutamire aha aha nyatano za cells ruka- rukateekateeka ngu bakore orutindo rw'okwambuka. Ndabasiima. Banyina amaka n'abakazi banyu na banyaanyakwemwe na bahara banyu okwimuka mukaija kureeba eki. Naanye nk'omuntu, ezi n'esente ezi naiha omu nshaho yangye ku naaziiha omuri gavumenti.

Kwonka nashanga abantu ba Rugiizi na Mugore nibaza kwekorera omugugu gwabo gw'orushindo n'abekorizi. ezikarabati ezi ku araazemu ebya nimubiihamu tikwo kwonka ku kirikuba ekyananka ngu bakikoreire busha oti owaakikozire niwe orikuguma naakireebera so ekyo naanye nyine kukibagambira nk'omwebembezi waabo niinyenda kubasiima kwonka oku mwija kwonka eky'okubajwekyera omu paramenti nkababeera eiraka rirungi nkahagira purezidenti Yoweri Kaguta Museveni ntamuteeza ebitsibu ntamuryarya ntamwibe akireeta ekitensyo nkakirabyamu akakora eki

Tutakahikire na mu kwezi kwa ikumi, imwe muta amaisho ganyu ahari radio, nkaba ningamba n'abwijo aba Naro bategyereize ngu hari president arigye omuri egi tour yabaire arimu eya Buganda, eki arikuza kukora tutakagyeire mu kwezi kwa ikumi eki arikuza kukora n'okwigura factory y'okugyema y'okukora omubazi gw'okugyema engano. Ekyo nikyo ky'okubanza kandi kiraashoboorora n'omu nsi ya bwiraguju tigurumu. Botswana neekora omubazi gw'okugyema ejo. Kenya neekora omubazi gw'okugyema ejo. Egypt, Misri nikyo ekyo. Kwonka tihariho nsi omu nsi ya bwiraguju erikukora omubazi gw'okugyema ejo. ngu Uganda yonka niyo erikuza kukikora. Endiijo yaakikozire ni Cuban, hariho omu mwete Abacuban, endiijo ni Rufaransa. Ahabw'enki? Ahabw'okuba enguha etuura, enguha neetuura omu Tropics. Tropics n'ensi erikugwisa enjura, ensi eine obutagati. Hati ogu ogu barikuza kubareetera tikugyezesa, baagugyezeise gwarabiremu. Taija bakora seats emitwaro makumi abiri ez'okubanza kuteretwamu paramenti ndi omwe omu baakyangire seats emitwaro makumi abiri za Gashaka kirikuhura yonka n'emitwaro makumi ana so twabaheereza sente biriyoni nkaaga kukora seats miriyoni makumi ana n'enya ezirikwingana n'amatungo ga Uganda byona. Kimwe eki naataireho ekinkumu n'okuhindura n'okubutuura omutindo gw'eby'obwegyese omu Uganda. Mbwenu ahabw'embabazi za Ruhanga nakyo kyonka hati nookireeba ngu Kiruhura hati ebaire yaakashata omu ihanga ryona titwakishaka naitwe tweerize hati nitushakisa. ninkishoboorokyerwaho ninkimanya ngu ekindikubashaba nikimwe, nimbashaba obuhagizi bwanyu ahabw'okuba nyowe nyehaireyo kugumizamu. Ninshaba ngu munyongyere ngumizemu ebiro naikumi na mushanju okwezi nikwo oku, sande neerikwija, naanye nimbashaba ngu ahari mugoroba.

akanyima k'amasimu charoti bibu abu wayegyeisire reba kade akireba kazi yankorresha abakazi bagyenzi bangye abarikumpurira nari abahurira eiraka ryangye omu shaaha egi naanye nibashaba ngu bampereho nari w'akaruuru naanye nimbashaba omu kushaba okwangye ngu bampereho nari w'akaruuru ahabw'okuba omuntu owaakozire eki akakita omu mitwe yaabo aine bingi ebi ashemereire kuba naakorera ekicweka nari eihanga rye.